Chibawih ule, tun tum chu phone storage ti hnawk tu thil tangkai lo then fai dan i han sawi teh ang. Phone storage paih fai dan video hi a hma in ka lo siam tawh a, chu video link chu pin comment ah hian ka lo dah ang a. Tun tuma kan sawi tur chu video hmasa lama kan sawi tel loh phone storage ti hnawk tu ahh phone storage ti full thin tu kan zawn hmuh mai thei thin loh thil te kha a ni dawn a ni. Heng phone storage ti hnawk tu te hi mi thenkhat in kan zawng hmu mai thin lova ah kan phone a video leh thlalak te kan app thenkhat te kan han paih a chuti chung pawh chuan in kan storage hi a la full fo mai a kan storage a la thawl hle thei. Kan phone storage lo luah khat tu thil tangkai tawh lo lo in thuk ru te chu kan zawng chhuak dawn a ni. Chumi tur chuan Chrome ah kan lut ang a. Helai a chung kila dot pathum hi kan han hmet ang a. Chuanin. Kan han scroll chho deuh ang a, heta hi settings a awm a, settings ah hian kan lut ang a, chuan kan han scroll chho leh ang a, site settings tih ah hian kan lut leh ang a, chuan kan han scroll chho leh char char ang a, heta hi data store. tih awm a tah hian khan an lut ang a hei side hrang hrang a kan luhna data kha lo in khawl khawm a hei a file lian lian kha a chung chung a awm a hei flipkart te hi one point six GB daih a ni a google cloud te hi hei MB tamah tih ang kha-- a ek chhia a tangkai tawh lo khati hian lo in call khawm teuh a hei hi delete all data tih hi kan hmu thang a two point six GB lai kha data kha a lo in store a a lo in call khawm a kha khan in kan phone storage kha lo ei hek teuh. Delete hi kan hmet ang a, tikhan Chrome atang khan kan phone storage lo ti hnawk tu, kan storage lo ei hek tu thil tangkai lo kha tam tak kha kan lo paih thawl thei dawn a, chu bakah chuan Play Store ah kan lut ang a, chuanin helai-- Kan profile icon hi kan han met anga thenkhatah chuan thlalak a awm a thenkhatah chuan hawrhawk a awm a he laiah a bial chhungah khan i han met anga chuan manage and device tih hi hmet leh anga chuan manage tih hian kan met leh anga chuan helaia this device -- tih hi kan hmet ang a chuan hei hete hi not installed app ho kan paih tawh ho kha tah hian alo la awm teuh mai a hei tam mai a tikhan keichu ka lo paih ṭhen tawh vangin hei a tlem tawh zawk. chuan helaia a box te te ah hian in a han hmet ang a tikhan a mal te te in kan select vek ang a chuan kan paih tur kan select zawh khan helaia delete icon hi bawlhhlawh bawm lem hi kan han hmet ang a chuan-- remove hi kan hmet ang a kan duh chuan kha kha khang app ho kan paih tawh ho kha play store atang khan kan duh hun hunah kan install tha leh thei tho a ni tichuan remove te hi kan hmet ang a khan tikhan engmah lo awm tawh dawn lova tikhan kan phone storage -- lo ti hnawk tu kan storage lo luah khat tu ah file chi hrang hrang a ek chhia kan tih mai hetiang chi hrang hrang kan phone storage lo ti full thin tu te kha kan lo paih thawl thei dawn a ni tikhan kan phone gallery leh file manager atang te ah kan paih thei loh kan hmuh theih loh kan phone lo luah khat thin tu phone storage ti full thin tu kha tikhan kan lo paih-- Fai thei dawn a, kan phone storage full tur kha ka tiang khan kan lo veng thei dawn a ni. Awle, he video lo en tu ten in lo tangkai pui ka beisei a, in za vai in hun hman nuam vek uleh.